Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda halkara ýagdaýynyň çylşyrymly bolmagyna garamazdan, hytaýyň ykdysadyýeti umuman durnukly ösdi we innowasiýalarda hem-de ýokary hilli ösüşde täze üstünlikler gazandy. Hytaýyň ykdysadyýeti iki müň ýigrimi bäşinji ýylda öň görülmedik kynçylyklar we meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Nyrhlaryň täsiri bilen bütindünýä söwdasynda bökdençlik döredilen wagty Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky ýaly halkara maliýe guramalarynyň köpüsi ählumumy ykdysady ösüş boýunça çaklamalaryny peseltdiler. Şu ýyl Hytaýyň. Ykdysadyýeti hil taýdan netijeli kämilleşmäni we möçber taýdan sazlanma ösüşi gazandy. Ýylyň üç çärýeginiň jemleri boýunça jem çirkewiniň bäş ýüz ondan iki göterimde yzygiderli ösdi. Ýylyň jemi boýunça ykdysady görkezijiniň takmynan bir ýüz kyrk trillion ýuana, takmynan on dokuz butyn ondan sekiz trillion amerikan dollaryna ýetmegine garaşylýar. Hytaýyň ählumumy ösüşdäki paýy ýylyň jeminde takmynan otuz göterim boldy, bu hem gaýtadan Bütindünýä ykdysadyýetiň dikelmegine täze itergi berdi. Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň dekabr aýynda çap edilen Ykdysadyýetiň ýagdaýy atly hasabatynda Hytaýyň iki müň ýigrimi bäşinji ýyl üçin ösüş çaklamasyny dört ýüz on dokuz göterimden bäş göterime deňeç ýokarlandyrdy. Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň Hytaýdaky wekili Tomas Hajba Hytaýyň ykdysadyýetini durnukly we özgertme ýaly möhüm sözler bilen häsiýetlendirdi. Men ilki bilen durnukly diýen söz bilen başlardym. Daşarky täsirleriň çylşyrymlygyna, nyrhlary we daşary söwda babatyndaky basyş Çykdajylara garamazdan, Hytaýyň ykdysadyýeti ýokary netijelilik görkezdi. Ýylyň üç çärýeginiň jemleri boýunça bäş ýonuň göterim ösüş gazanyldy. Ikinji möhüm söz hem özgertme. Hytaý häzirki wagtda diňe ýaşyl we sanly özgertmelerde däl, eýsem senagat gurluşyny hem doly täzeden gurýar diýip ol aýtdy. On dördünji bäşýyllyk meýilnama üstünlikli tamamlanyp barýarka, Hytaý ösüş derejesinde täze sepgitlere ýetýär. Emeli aň, sanly ekinler ýaly ösen tehnologiýalar Hytaýyň önümçiligini täze derejä çykaryp, Häzirki wagtda soňky akylly zawodlar iri önümçilik pudaklarynyň segsen göterimden gowragyny öz içine alýar. Guandong, Gonkog, Makao beýik aýlag sebiti boýunça Dür derýasynyň kenarynda ýerleşýän ondan gurak, uly ylmy desgalar dünýäniň innowasiýa serişdelerini özüne çalt çekýär. Bu ýyl Şenşen, Gonkong, Guanzhou innowasiýa klaster dünýäde öz toparynda iň ulusy boldy. Hainan erkin söwda porty on sekizinji dekabrdan başlap adanyň ähli ýerinde ÖÝT gümrük ulgamyny ýola goýar. Bu hem täze döwürde dünýä ýurtlaryna gönükdirilen möhüm geçelge der. Hytaýyň takyk makroykdysady dolandyryş çäreleri iki müň ýigrimi bäşinji ýylda ykdysadyýeti has durnuklaşdyrdy, salgyt syýasaty işjeň derejesine has-da işjeň derejesine geçip, bir tüýn on üç trillion ýuan, takmynan, bir ýüz segsen üç tüýn ondan sekiz milliard amerikan dollary möçberinde aýratyn uzak möhletli gazna obligasiýalary emissiýa edildi. Pul-karz syýasaty bolsa akylly derejesinden biraz çeýe ugry boýunça sazlandy. Bu has işjeň we netijeli makroykdysady syýasat ýyllyk ykdysady maksatlara ýetmek üçin berk binýady döretdi. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda bol hasyla garaşylýar, bu bolsa oba ýerlerini gaýtadan dikeltmek syýasatyna kuwwat berer. Şäher we oba ýaşaýjylarynyň girdeji aratapawudy hasam peseler. Energiýa çeşmeleri bilen üpjünçilik yzygiderli gowulandyryldy, tomus aýlarynda iň ýokary sarp ediliş döwründe Hytaýyň elektroenergiýa ulgamy taryhda iň ýokary dört ösüş derejesiniň taraplygyna laýyk gelip, bir trillion dört milliarddan gowrak raýatyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etdi. Daşary söwda durnukly ösdi, ýylyň on bir aýynyň jemi boýunça harytlaryň eksport-import möçberleri yzygiderli üç döwün on alty göterim artdy. Hytaý dünýäniň möçber boýunça iň uly haryt söwdasyny alyp barýan ýurt hökmündäki ornuny berk saklamagyny dowam edýär. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda sarp ediş Hytaýyň ykdysady ösüşine täsirini ýetirýän öňdebaryjy güýç bolup galmagyny dowam edýär. Ýylyň üç ýarýarynyň jemi boýunça soňky sarp ediş çykdajylary ösüşe elli üç ýüz ýigrimi bäş göterim goşant goşdy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende, Dokuz göterim ýokarydyr. Ýylyň on bir aýynda satyn alyş maksatnamalar degişli harytlaryň satuwyny ikioňlynlaşdyrylýan ýuandan, takmynan, üç ýüz elli üç bütin ondan bäş milliard amerikan dollaryndan gowrak artdyrdy. Hyzmat sarp edilişiniň yzygiderli kämilleşmegi bilen täze medeni we syýahat hyzmatlary peýda boldy.